Минем исемем Дамирә. Мин хәзерге вакытта балаларга үзебезнең туган телебезне, татар телен өйрәтәм. Милли гореф-гадәтләр, йолалар, традицияләр белән таныштырам. Милли бизәкләр аша һәр милләткә мәхәббәт, ихтирам, хөрмәт тәрбиялим. Шушы эшчәнлегем иҗат эшенә зур этәргеч ясады да инде. Тора-бара курчакларны түгел, Ә балаларны милли киемнән күрәсем килде. Хыялым чынга ашты. Менә әлеге рус халыкның баш милли баш киеме кокушник һәм чуваш халкының баш киеме тухия, муенсаса ул инде манисты дип атала. Бу хезмәтләре минем шәһәр бәйгеләрендә катнашып, беренче, икенче урыннарны алдылар. Милли киемнәр, милли бизәкләр белән таныша башлагач, мин үз-үземә сорау бирдем. Ә ни өчен без әле аны көндәлек тормышта кулланмыйбыз? Ни өчен без менә боларны миллилекне без сандык төбендә саклыйбыз? Ниндидер күргәзмәләрдә генә күрсәтәбез. Һәм чынлап торып инде минем башыма шундый уй килде. Аны көндәлек тормышка чыгарырга кирәк, заманга яраклаштырырга кирәк. Шул очракта без көндәлек тормышта аларны куллана алабыз. Һәм инде тора-бара кибетләрдән, интернет челтәрләреннән милли төсмерләр алган кабашоннар, тасмалар, төймәләр, тәңкәләр, төрле э, менә шундай металлический заготовкаларны ала башладым. Һәм тора-бара Минем гардеробымда заманча бизәнү әйберләре туа башлады. Хәзерге көндә гадиләштерелгән тренд бара. Ә ни өчен без әле бизәнү әйберләрен дә шушы юл белән алып кереп китә алмыйбыз. Әгәр дә без үзебезнең күлмәгебезгә милли төсмер алган ниндидер муенса яки галстук тагып куйсак һәм инде миллилек чагылдырган беләзекләр, кайышлар яки брошкалар тагып куйсак, бик матур була бит. Мин тора-бара үземнең гардеробымда менә шундый бизәнү әйберләрен барлыкка китердем. Менә бу минем муенса. Ак тукымага мин бары тик менә шулай сәйләннәр генә чәчтем. Бернинди сызым да юк, бернинди эскиз да юк. Һәрбер сәйлән җеп белән тоташтырылган. Һәм эшләп бетергәч, мин шулкадли игътибар итеп карадым үземнең эшемә сокланып. Һәм күрә мин бит анда милли бизәкләр төшкәнлеген күрдем. Бу минем автомат рәвештә килеп чыккан. Димәк, минем йөрәгемдә, минем күңелемдә миллилек ята икән. Ә менә шушы кул эшләремне, шушы бизәнү әйберләрен мин балалар янына эшкә Тагып барам. Балалар бик сизгер алар. Хәрбер нечкәлекне күрә беләләр. Алдаңа килеп утырып, ой, нинди, какая красивая, я тоже такой хочу дип әйтәләр. Һәм инде әле күреп, бу бит тюльпан чәчәге дип тә үзләренең белгәннәрен әйтеп мине шатландыралар. Бер көнне миңа шалтыраттылар. Ниндидер био ансамбленнән Кызларга чулпылар һәм алкалар кирәк икән. Башта, әлбәттә, мин каушап киттем, чөнки каушамыйча мин бит, миндә бит дизайнерлык, шундый стилистик дигән белемем дә юк. Тәвәкәл таш яра дигән мәкальне әйтемнең дә үземнең девизым итеп Хәрчәк куям. Тәвәккәлләдем, аларга төрле вариантлар тәкъдим иттем. Алар үзләре сайлап алдылар һәм 30-дан артык чулпы алкаларны балаларга тәкъдим иттем һәм алар бик шатланып кабул иттеләр. Әти-әниләр дә рәхмәт әйттеләр. Менә шулай тора бара кешеләр инде эшемне күрә башладылар. Алар да үзләрендә Менә шундый бизәнү әйберләрен булдырасылары килде. Мин шулай итеп заказлар кабул итә башладым. Татар алкалары, милли алкалар алар бик күп төрле булалар. Мәсәлән, татар алкасы безнең иң киң таралганы ул калач алкасы. Тәңкәле алкалар, хәмиде тамчылы алкалар, кечкенә алкалар, айсыман алкалар, Алар күпчелек очракта татар милләтендә инде татар бу алкаларга өстенлек өстенлек алган, шул алкаларны яратып кияләр. Хәзерге вакытта кибетләрдә, интернет челтәрләрендә бик күп төрле фурнитуралар сатыла. Мәсәлән, менә мондый алкалар ясау өчен нигез булган менә шундай э, бижутерия дип атала инде ул металлический э, Алар инде әзер килеш сатыла. Ул төрле, аның озынлыгы да, аның бер элмәкле дә, ике элмәкле дә, күп элмәклесе дә була. Һәм менә мин шушы детальләрне җыеп, анда ниндидер миллилек төсмере өстәп бизим. Бер яруслы, ике яруслы, өч яруслы була ала. Ә, Боларны тоташтыру өчен аерым шундай пен дип атала инде. Менә мондый Кечкенә генә кадак шикелле әйберләр дә сатыла. Кибетләрдә бар нәрсә дә бар. Теләгән кеше рәхәтләнеп үзенә милли бизәнү әйбере ясый ала. Үз эшемдә күбрәк чех сәйләннәре, чех э, пиалалары кулланам. Алар чиста, пөхтә, тигез чыгалар. Менә алар бик күп төрле төстә. Әйдәгез, хәзер Калач алканың эшләү тәртибе белән таныштырып китәм. Менә мин ул алканың инде берсен ясап әзер килеш сезгә алып та килдем. Ә икенчесен без аның бергәләп эшләрбез. Менә безнең калач алка нигезен алдык һәм эшләпәле түбәтәйле пин алабыз. Кирәкле кирәкле без менә рубин төсеннән җиңдебезнең рубин төс ташына кигерәбез. Китә ул беркая да китми, чөнки аның башында түбәтәе бар. Кирәкле озынлыкны алгач, без кискеч ярдәмендә аны кисәбез. Һәрбер эшнең үз коралы була. Ә менә бу очракта алкалар ясау Эшендә безгә карга борыннары ярдәм итәчәк. Менә ул плоскогубцы, круглогубцы һәм кискеч. Кискеч аерым да сатыла, ләкин мин миңа үземә җайлы инде менә шушы круглогубцы да бергә эше куелган ул. Һәм круглогубцы белән без әкрен генә 90 градуска борабыз һәм кирәкле түгәрәк йомыры боҗра ясыйбыз. Алканың элмәгенә эләктерәбез, кертәбез һәм әкрен генә пинның өчен без ташның тишегенә туры китерерлек итеп бөкләп куябыз. Ул бер кая да китми, югалмый да. Шунсына игътибар итәргә кирәк. Менә мондагы э, йомыры буҗыра, инде ул безнең менә шушы круглогубсының дан тора. Әгәр без аның очында бөгәбез икән, ул кечкенә диаметр ясый, Әгәр төбендә бөгәбез икән, ул зур боҗра ясый. Ә мин аның урта өлешендә ясадым, димәк, уртача диаметр бирде. Менә безнең бер ярусыбыз әзер. Икенче ярусны, өченче ярусларны тоташтыру өчен безгә элмәкле пеннар, ягъни боҗралар ярдәмгә килә. Әйдәгез хәзер икенче ярусын тоташтырыйк. Менә ул безнең боҗра. Боҗраның бер ягы китек. Без аны карга борыннары ярдәмендә әкрен генә бер якка менә шулай пөхтә генә ачабыз. Ике детальне тоташтырабыз. Менә бер деталь һәм икенче деталь. Эшләгәндә э, сул яктан эшләргә кирәк. Чөнки тоташкан җөй ул сул якта кала, күбрәк күп очракта. Һәм инде әкрен генә, җайлап кына, хәзер, хәзер, менә җайлап кына без аны Бу уҗраны менә шулай бөкләп ябып та куябыз. Менә бу бер кая да китми. Менә безнең алкаларыбыз инде әзер. Менә шушындай алкалар ясау өчен бер яруслы булса, әлбәттә, әз вакыт, ә инде 2-3 яруслыны да сорыйлар. Ул вакытта бер ярты сәгать 45 минутлап вакыт кирәк булачак әлбиттә ул кешенең эшләү темпына да карый кеше заказлар биргәндә шундый сорау туа ә менә бу тора бара бу алкалар каралмыймы тоныкланмыймы дип э, сорау бирәләр уйлап карасаң алтынны да чистартырга кирәк көмешне дә чистартырга кирәк хәтта кеше күңеле дә бит тоныклана аларны һәрвакыт чиста тотырга кирәк чистартырга кирәк Бу алкаларны да чистарту ысуллары бар. Мәсәлән, мин ясаган алкалар, бизәнү әйберләрен мин 5-6 ел кия алам. Ялтырап киләсең, ул инде яңа алка алдыңмы әллә, әллә яңаны ясадыңмы әллә дип сорыйлар. Ә ул инде минем инде 5-6 ел таккан алкалар була. Шуңа күрә бер дә э, борчылырга кирәк түгел. Аннан соң заказ биргәндә күп кенә әйтәләр, минем колагым аллергиягә бирешмәй, кычытмый диләр. Миңа шундый гади генә швенса куегыз дип әйтәләр. Ә кайбер кешеләр инде э, зинхар өчен миңа стрелашкан, ягъни э, медицинский швенса белән эшләгез әле диләр. Заказ бирүченең үзенең теләгенә карап, мин швенсаларны төрлесен куям, аның кадаклысын, французский һәм гади. Алар үзләре сайлап, үзләренең теләкләре буенча эшли. Минем алкаларым үзем өчен генә түгел, минем дусларым өчен генә түгел, ә инде Татарстан э, э, республикабызның күп кенә авылларында, шәһәрләренә, районнарында инде э, безнең күркәм, мөлаем хатын кызларыбыз мин малкаларын тагып йөриләр. Хәтта Әстерхан татарлары белән дә мин элемтәгә кереп, алар да минем алкама заказ бирделәр. Рәхәтләнеп, сөенеп, рәхмәт әйтеп, алар да шундый бизәнү әйберләремне кулланалар. Әлбәттә, бу минем өчен сөенеч тә, куаныч та, бер горурлык та. Чөнки мин үз кулым белән ясаган Шундый бизәнү әйберләрен халык ярата, халык куллана, э, үзенең шундый э, матур булып э, йөриләр инде балакаларны тагып.